filmat ta' malajr eh, għal dawk li forsi jgħidu m'għandix ċans jew m'għandix ħin jew ma nafx skużi jew ma nafx ħanejtek dik il-kelma ma nafx ehm, illum kważi kważi m'għandniex skużi biex tkabbar ħassa jew qarabagħal hija, pereżempju, ma tridx xi għerf kbir, ma tridx xi ħin ta' barra minn hawn. Jiena bħali dan mhux xogħli, jiġifieri nagħmlu b'delizzju. Niġri bil-jerikens jew bid-drip ukoll għandi drip imma Għall-ħass, pereżempju, huwa l-aqrab għali nuża l-ġeriken issa bħalissa fix-xitwa. Daqqa nsaqqi dawn, daqqa nsaqqi dawk, daqqa nsaqqi dawk, daqqa nsaqqi l-oħrajn u tibqa' sejjer hekk. Ġifieri min m'għandux ħin irid isib il-ħin ħa ngħidu hekk, ġifieri mhix skuża li bniedem m'għandux ħin. Pereżempju, jien nitkellem fuq l-esperjenza tiegħi. Għandi x'nagħmel, għandi għal ħobi, għandi għal ħobis delizzji, għandi elf wieħed sewwa. Imma il-ġnien hawnhekk l-għalqa ma nbiddilha ma' xejn. Jiena hawnhekk nistrieħ wara x-xogħol niġi nagħmel siegħu, siegħu biss jew inqas ġieli. U skont il-ġurnata u ma daqqa nislu ngħidu kif jgħid il-Malti. Ma tridx erf fis-sens, ma tridx ħin ta' barra minn hawn. biex wieħed ehm, jibda ikabbar ħanidu xi pjanta jew ehm, jew jaqbad dad delizzju eh, ġifiri minn forse jaqta qalbu forse x'mandux ħin jinnejta għalija per eżempju Dawk l-għaxar minuti jekk wara x-xogħol inkun irridhom niġi daqqa nsaqqil dawk, daqqa nsaqqil dawn, u ġifieri skont il-ħin tiegħi, is-Sibt pereżempju niġi nagħżaq ftit, eżempju mad-dawra tagħhom, u dejjem inti tipprova ddur mal-ħin tiegħek u tagħmel il-ħin tiegħek inti, però Ehm, jekk dejjem iżżomm il-ħaxix selvaġġ iżżommu baxx mad-dawra. Ġifieri permezz li tagħżaq kuljum jew kważi kull meta darba fil-ġimgħa eżempju tgħid illum nagħmel biċċa għada nagħmel biċċa skont il-kobor li jkollok. Ehm, però mhix skuża llum ngħidu hekk aċċettata li forsi ngħidu li ma nafx jew jew għax illum issaqsi jew tipprova llum u tipprova għada, għada ħadd ma kien jaf. Tibda titgħallem. Imbagħad ovvjament inti tieħu sodisfazzjon kbir meta tiġi ddur u tara l-prodott tiegħek qiegħed jikber sewwa. Tibda tara r-riżultat ta' ta' ftit ftit illum u ftit għada eh, qed jimmatura u qed jirrendi l-flotta. Ġifieri dak biss li xtaqt iwassal illum taħsbux li biex ikollok xi biċċart taħdimha trid lejlu nar tgħaddi fija ħanejdu hekk daqqa tgħaddi b'moħrit illum pereżempju jew tagħmel biċċa jekk għandek ħames titmiem Good luck to you. Eh, jew tqabbad bniedem illum jaħratlek bit-trakter. Jew eh, jien naf tqabbad jew taqbad tagħmilha bil-mod b'xi mutur u tibda llum tqassam ix-xogħol tgħid minn mela llum ħanagħmel Pjan, radda ġdida, pjanta ġdida. Naf ħa tħawwel il-ħass illum. Imbagħad għada ħa tagħmel ħad-doret ta' dam, ħa torbtu, ħa tiżbru. U tqassam il-ħin tiegħek b'dal-mod. M'hemmx għalfejn isir kollox issa, ġifieri aħna ġifieri tintilef hawn, ġifieri min ikun vera delettant u vera jogħġbu dax-xogħol Jagħmlu minn qalb, ġieli dom ta' qas indunajt li saru għaddew tliet sigħat eżempju li ma jċemplulix mid-dar qas niċċaqlaq minn hawn. Imma dak li rrid iwassax iltqajt ma' tnejn min-nies u jgħidulek min jaf kemm trid u min jaf u ma nlumkomx ġifieri ma nagħti tort lil ħadd għax forsi ma tkunx għadek taf inti tgħid ħa nidħol f'biċċa xogħol u forsi ma tkunx kapaċi imma Nassigurakom li ftit illum u ftit għada taqtgħu l-frott intom ukoll. Ehm, filmat qasir, kif għedtilkom, dak kollox li rrid wassal. Eh, nerġa' nfakkarkom id-dinja ħadet seba' ijiem biex inbniet, ġifieri l-istess ħaġa u naħdmu l-art, niferxu d-demel, nippjanaw, naraw fejn ħanqasmu l-oġġett, U nimxu bil-mod u bil-għaqal u xi darba naslu. U mill-iżbalji nitgħallmu. Dak kollox. Grazzi.